kitai endang ditaga diberi awak mai Jaku Tuhan pasal kepimpinan tauka nyadi tuai gerija laban kitai deka bepilih tang munyi ke dah dipadah minggu dian kemari kitai enda bepilih Taja pia, aku deka maika lima kualiti ke patut dikembuanka orang tauka tuai-tuai ke ngatur kitai dalam gerija kitai. So, lima kualiti tu, aku mai kitai macha dalam Mark. Mark dua. Mark dua. Okay. Mark dua. ayat satu ngagai ayat dua belas. Ayat satu ngagai ayat dua belas. Eh. Okay, kita ganti slide kita dulu. Tauka aku maca eh. Buku kudus kita lambar 59. Eh. Eh, buku kudus ke baru Lima puluh semilan, Ku macamka kitai iya, Jesus ngeraika orang ke sakit panyuk. Lebuh iya pulai ngagai Kapernaum, kira dua tiga hari udah bekau nya, orang lalu madahka iya bisi di rumah. Bisi di rumah. Mayuh amat orang bekumpul dia, datai ke rumah nya. Nyau enda muat alai sida. Di mua ngintu pan nadai meh endur. Lalu Iya nusui pesan Allah Taala ngagai sida. Empat iku lelaki datai ngagai Iya mai orang siku ke sakit bajung. Laban orang ke lalu mayuh, sida enda ulih mai orang nya ngagai Jesus. Lalu sida ngerumbak, ha, jaku tu, ha, ngerumbak perabung. Ngerumbak perabung. Ngerumbak perabung sebab sedentang endur alai Jesus. Lalu ngulur ke orang ke sakitnya ngena tikai iya empu. Lebuh Jesus meda pengarap sida, Iya lalu bejaku ngagai orang ke sakit bajung nya, Anak, dosa nuan diampun. Sekeda pengajar adat ke duduk dia lalu betanya dalam ati diri, Nama kebuah orang tu bejaku munyi nya? Nya jaku busung. Semina Allah Taala aja. ulih ngampun dosa. Tekala nya Jesus nemu utai ti diperagang ati sida, lalu ku iya, Nama kebuah kita beperagang ke utai ti baka nya? Ni ti mudah agi disebut ngagai orang ke sakit bajong tu? Dosa meh diampun, tauka angkat Bai penyindok nuan lalu bejalai. Tang ngambika kita nemu Anak Mensia bisi kuasa di dunya tu ngampun dosa, Iya lalu bejaku ngagai orang ke sakit bajung nya, Aku bejaku ngagai nuan, angkat nuan, bai penyindok nuan lalu pulai ke rumah. Orang nya lalu bediri. Lalu tekala nya ngambi penyedok iya lalu pansut ari endur nya dipeda semua sida. Semua sida lalu balat alit ati lalu ngemuliaka Allah Taala. Ku sida, Nadai kitai udah kala meda utai baka tu.

diterangka ngambika kami ulih belajar ari utai ke dibacha kami sehari tu apai iya nya dalam mak dua tadi apai apai ke menyerahka semua kami ke di sdi tu lalu nuntung ka. Enti sema bisi roh-roh bebentang ke ngachau ke ngeruga pikir udah kami, kami ngachur kami muru semua nya dalam nama anak nuan ti pemadu bekuasa ngambika kami ulih meri fokus enggau utai ti ka dipelajar kami iya nya pasal kualiti-kualiti pemimpin gereja kami ke ka megai kami ke deka ngatur kami Sepengelama tiga taun ti dega datai tu iya datai lalu ku pesan ti tadi tu ngambika utai ke ditinga, dipelajar sida iya tadi tu tau kami tadi tu ulih diperatik kami dalam pengarap kami dalam pengidup kami ti betuai ke nuan siku ari datai. Jadi semua tu kami minta dalam nama nama Jesus Kristus ti Tuhan enggau Pelepas kami. Amen. Okay. So kitai meda. empat sekawan lah. Tahu lah kita ngumbai macam tu, empat sekawan lah. Tahu ke empat sekaban lah. Mai siku kaban seraya, ti sakit bajung lah. Kalau aku nemu magang kita lah, sakit bajung lah. Bajung tu, apa ni ya penyakitnya? Nda boleh, nda boleh berjalan,

Iya nya pengarap ti idup, a living faith, pengarap ti idup. Sida ukai semina arapka Jesus, tang sida iya ngereja utai nya. Ha, nya reti iya pengarap ti idup. Sida iya nadai dua tiga ati. Nadai ngichap-ngichap. Confident seratus peratus. Okey, kita ninga kita baca tadi ya. Mayuh halangan. Rumahnya penuh. Pintu nak alai oleh tama dia. Orang lain beri jalan. Taja utainya bukannya sida ya niki ngagai perabung rumah. Nama kebuah pengarap sida iya? Sida iya arap kaban sida ke bajung tu ulih digeraika. Nyadi enti pengarap nya mekang-mekang, enti pengarap nya megu, Mego nemu utai nemu reti mego bala nembiak ye mansau enda ga mata enda ga mego enda mego nya ha mego ha kami din oh enda sama jaku kita dah jaku kami mego kami lulu din tanya mereti tadi ya di antara mansau ga mata uh, mego jaku kami lain ga jaku semuyau tu Okey. Mekang-mekang dah, mekang-mekang. Ha. Jadi sida tu enda ngarap sida ya seratus peratus. Sida ya percaya seratus peratus. Ya ke bajung tu boleh digerai. So, kita dekat pemimpin gereja kita ngemuan Pengarap ke baka tu bah, pengarap empat iku sekawan tu, empat iku sekaban tu tadi nya. Pengarap ti teguh, pengarap ti enda bekinsip, pengarap ti seratus peratus, pechaya seratus peratus. Kualiti ke paling beguna. dalam siku-siku pemikir. Jadi dalam masyarakat orang Hebrew tauka orang Israel tu sigi siti chara pengidup sedia, budaya sida iya ari kelia-kelia. Sida iya pechaya sida iya arap. Tu chara idup sida iya pengarap background cultural background orang bansa Israel tu. Ok jadi sampai ke diatu sampai ke diatu ok kita meda taja pen Israel dikelilingi munsuh-munsuh menua arap. tang sida iya agi ulih betahan. Ketiga, pengarap sida iya ngagai Tuhan. Pengarap ti seratus peratus. Kitai mega macha dalam Bup Kudus kitai, Abraham, Abraham, okey, Abraham, eh? iya sanggup ninggalka menua iya lebuh Tuhan ngasuh iya. bepindah. Nama kebuah iya sanggup? Laban pengarap iya ti idup. Laban iya seratus peratus arap ke Tuhan. Taja pen, iya enda nemu baka ni menua baru ke dituju iya nya. Manah ke ni? Enda manah endur nupi jelu iya ke ni? Enda manah endur betanam tang iya sanggup ninggal menua lama iya. Okey, menua lama iya. Mai semua perengka, mai semua jelu. Okey, mai semua kuli iya, ulun iya nuju menua baru ke disemaya tauka disebut Tuhan ngagai iya. Okey, Tuhan bejaku ngagai Abraham, Angkat nuan. pindah nuan ari endur tu ari menua tu nuju siti menua ti baru so enggau penuh pengarap Abraham angkat okey angkat jadi pia mega pia mega Moses ha? Moses enggau penuh pengarap Betuaika Tuhan, iya mai orang Israel pansut ari menua Ejip enggau penuh pengarap. Taja pen terubah iya mayuh alasan diberi Moses, Aku enda nemu bejaku, aku nadai pengelandik penemu. Tang Tuhan madah, Sigi nuan meh ti dipilih aku. So udah nya baru iya. Mai ke orang Israel palsu tadi menua nya. So ketegal pengarap ti idup. So utai ke ditekan aku ditu iya nya pengarap ti idup. Pengarap ti dikereja kitai. Ukai mina nyebut iya tang dikereja. Pengarap ti dikereja kitai. Diperatik kitai. Okay. Pengarap ti idup eh. Living faith. Uhh enti kitai macha dalam penyampau mega dalam penyampau penyampau tiga belas mega uhh penyampau tiga belas uhh penyampau tiga belas ya penyampau tiga belas Moses okay Moses ngasuh dua belas siku dua belas iku eh matau menua ke ka di alah ke sida iya ti deka di alah ke sida dua belas iku pematau tauka spy la kira spy Nya mah jaku kita Iban eh spy tu pengintip ti orang Melayu jaku Melayu pengintip eh uh, matau lah matau mari jauh meda menua nya begeni menua nya So ari dua belas siku tu siku aja mai berita ke manah. Berita ke manah. Sapa orang tu? Sapa dua belas siku ah? Ngari ke dua belas bangsa orang Israel. Eh? Ba penyampau tiga belas. K, kita dua belas, aku ngasuh kita matau menua tu, meda menua tu dulu sebedau kitai ngalahka sida. Sebelah siku nya semua mai berita ke enda manahlah. Oh enda ulih kitai besai-besai orang ti ke baka gerasi. Enda ulih kitai ngelaban sida. Tang mina Joshua okay Joshua mai berita ke positif positif eh kitai ulih ngalah ke orang tu munua nya eh ti ka dialah ke sida nya munua ke kaya mayuh madu mayuh pemakai okay tanah iya ami manah endara. Nya kebuah sida ke nyalahka menua nya. So mina Joshua aja mai pulai berita ke manah ulih. So Moses pechayaka Joshua lalu pengujung iya sida iya ulih ngalahka menua nya. So utai ke dipelajar kitai ditu. Kinya keyakinan nya nyadi tu ga patut bisi dikembuan tuai-tuai gerija ke pimpinan gerija. Keyakinan tauka confidence tauka pechaya, pechaya, pechaya anang kelalu ninga berita ke negatif, berita ke enda manah. So kitai mesti bisi confidence mai bala kitai ya. Ingat ah bala pemimpin kita memimpin jemaat gerija enti kita nya negatif, negatif meh jemaat kitai, negatif meh gerija kitai. Tang enti kita nya positif baka Joshua tu. Okay, gerija kitai deka terus maju. betambah besai. So pemimpin-pemimpin gerija tau dikumbai kitai baka general lah ha ti ada dalam serdadu dalam askar ha kita tu general. Ha ti general kita nya jenis ke penakut jenis ke negatif. Nadai jalai mai gerija kitai deka mansang lalu tesekat dia aja. Ok so ngembuan nama nya runding ti positif ti berani berani mega Joshua berani ok taja orang bukai ti deh madah enda ulih kitai ngelaban orang tu. Basa besai orang tu baka gerasi antu gerasi besai enda ulih so negatif mina Joshua aja mai perintah madah ulih di alah ka ok nya siti ya pia mega kitai ulih belajar ari cerita Indu sepuluh iku indu Sepuluh iku indu Dara bungas Nemu cerita nya kita eh, Dalam Mitiu kan Mitiu Dalam Mitiu 25 ha. Sepuluh iku nganti penatai pengantin lelaki. Tang nama utai ke nyadi? Lima iku indu ke beli nya enda nyediaka utai ke chukup. Kerita tauka printer sedia abis minyak. So lebuh pengantin nya datai sida enda tepeda utai laban. Petang, so lima iku ti besedia tadi ya, sentiasa besedia. Sida iya untung lebuh pengantin lelaki tauka nya lelaki nya datai, sida iya nyambut, sida tepedaka iya. So, utai ke pelajar kita ditu nya selalu besedia, selalu besedia enda ngira nya sepanjang malam laban kitai enda nemu. Ni maya pengantin lelaki tu deka datai? Okey. So, lebuh iya datai pukul dua pagi ke ni, pukul tiga pagi ke ni, kitai endang sedia nganti penatai iya. So, bekenyam ga, pemimpin ke positif eh selalu besedia nganti nama utai ke tau nyadi sebarang maya. Okey. Pukul dua belas tengah malam. Ke Sabtu pagi, dua dini hari, kitai sentiasa besedia. Baka lima iku indu bungas tu, the ten virgins, Mathew dua puluh lima ti kitai macha nya, Mathew dua puluh lima ayat satu ngagai ayat tiga belas. So, ngembuan pengarap ti idup. Active faith. Okay, nya. keterubah dipelajar kitai ari sida empat sekaban tu tadi nya, kualiti ke terubah ke patut dikembuanka ulih pemimpin-pemimpin kitai. Taja pen kitai enda bepilih tang sida ke. lama sida ke udah mutus ati deka nyadi pemimpin nya ha tu meh ke disukung kitai tu meh di nya kitai kitai nyukung ari belakang ha ngambika sida iya mega ha ulih ngereja pengawa sida iya ngatur gereja kitai enggau jalai ti betul jalai ti ngena jalai ti lurus ti dikerindu ke Allah Taala. Beprinsipka Bup Kudus tu tadi. Okey, kitai terus ngagai kualiti ti kedua. Kualiti ti kedua, okey, iya nya pengeliat ati. Ha, pengeliat ati. Dalam jaku orang putih dikumbai determination, ha, determination. Pengeliat ati sida empat tu tadi. Okey, pengeliat ati. Pengeras ati sida iya. Pengingin sida iya. Deka meda kaban sida ti bajong tu digeraika. Sida iya sanggup nitih perabuh. Ukai nya nyamai-nyamai eh. Pindah ke kediri kitai nitih perabuh enggau chukup. Merinsa iya. Enti aku sigi enda ulih tu. Aku ngaku inah ke niti tangga tiga tingkat tu pedis. Inah agi ke niti ke perapu. Dan nya mai agi ke bajung tu. Okay. Mai agi ke bajung. Ngau tikai ya sekali. Ya. Pelaba ku ditanchang sida iya kan laban nya empat kan empat sida kan so sepiak sepiak sepiak siti sukut nya siku pelaba aku lah cara sida mai ke dah sida datai ba peruk alu ngerumpak ke atap nya ti ke suba ke nan nemu lah bekeni atap maya orang nya kelia suba nanti atap daun apung kami di daun apung kan

bisi aku so di di di nya dikerak dang apung nya deh dah nya lalu di iris ambi daun dah nya lalu di tusuk nya di atap ha nya menua kami din nya tahun 60-an 60-an dah ha? aku agi ingat maya nya agi 3 4 5 tahun lah ha so maya sida apai Sida aba aba kami ya ngambi daun apun nya bala indi indai dok ngiga lukan ngiga lukan nya maya sida ngiga belungkin belungkin nemu belungkin dah nya ka bakal lukan nah belungkin nya sebetul peluang sida ya ngiga pemakai maya nya suba di ingat tu ah so ti atap nya atap apung nyamai tang dia tu ah Kitai deka spend it begeni ke ngeruban atak nya tadi. Okey, jadi tu siti ke uh, utai ke patut dirudik. Tang tegal pengeliat hati sida ya. Determination sida ya. Pengeliat hati, pengeras hati sida ya. Sida ya boleh boleh kerja ke itu tadi lalu last ya ngulur kan ngulur kan Iya ke sakit tu betul-betul chun-chun ba mua Jesus Kristus. Ha, nya kereja Allah Taala, kereja ajih chun-chun ba mua Allah Taala. Jesus ke benung bejaku ngagai bala orang mayuh. So pintu enda boleh dikena, orang gai meli jalai penuh dalam bilik tu, kita bayar bala bilik kita itu sampai ke duit ti pintu nya orang enggai meri awak enggai meri jalai so nadai pilihan munyi korang nengah perabu so enti ukai ketegal pengeliat ati utai tu enda nyadi utai tu enda ulih terjadi munyi korang ia ke baju nya. Sigi enda di gerai ka. Sigi enda gerai ya. Nanti sida empat iku tu tadi nadai ngembuan pengelik ti. So baka nya mega eh. Kitai ka ke pemimpin kitai. Kitai deka ka ketuai-ketuai ti udah di pilih kitai ti megai kitai ngembuan ati ti liat. Taja. Kitai napi taja kitai bedepan mayuh penguji. Maklumlah kitai mensia tu bah. Kitai mensia tu rindu enda begusip, rindu enda bejaku ke orang ti bukai utai ke negatif kelebih agi. So enti kitai enda ngembuan ati ti liat, kitai mudah kecewa. Kitai mudah ringat. Kitai mudah meligan. Nemu utai ke meligan nya? Jaku kami dia meligan. Meligan tu nya lah. Ringat lah. Nya ringat lalu tak mula orang. Tak mukut orang. Nya meligan lah ada dia tadi. So, ngebuat hati ti liat. Kualiti ti kedua. Jadi, contoh lah. Ok. Kitai meda pengelian ati ya. Dalam Mark dua ayat empat tadi ya. Mark dua ayat empat. Ha. Ok. Uh, Uji kita meda Mark dua ayat empat. Bisa tak? Terus lagi. Ha. Forward. Ha. Tu tadi ya. Aku nak ingat nyebut tu tadi ya. Kita tegal pengarap ia boleh berjalan ke atas air. Kitu nuan, ku Jesus. Ok, kitu ka nuan, Jesus ngangau ke iya. Peter lalu angkat ari perau lalu bejalai ba atas ai mansang ngagai Jesus. Nah, pengarap tegal pengarap dia ulih bejalai ke atas ai. Bukan sebenarnya Jesus saja. So, itu juga kita benda ah, pengeliat hati dalam Mark 2 ayat 4. Okey. Uh, pengeliat hati sila ya. Dia juga Chontoh ke paling manah eh. Ok chontoh ke paling manah iya nya Rasul Paul empu eh. Rasul Paul empu. Uh, enti kita meda uh, enti kita macha dalam kerja rasul 21 22 kerja rasul 21 22 kita boleh macha pemerinsa penusah ke ditapi ke ditanggung Paul berapa kali ditabanka kapal karam, berapa kali iya dijil ba rumah pasu, berapa kali iya dituku ngena batu. Tang ketegal Jesus, iya tetap ngerembai. ke Berita Manah. Ketegal Jesus, iya enda ngasaika pemedis tu. Okey? Iya enda ngasai ke pemedis tu. Iya munyi ku, ku tadi ya, dirumpak berapa kali. Ditaban ke tapal pecah. Okey? Dipak bala penyamun-penyamun ba tengah jalai Tang Jesus enda ngalahka diri. So tu nunjukka pengeliak ati iya, determination iya ngambika mayuh orang ninga berita manah ti ke ditusui ti deka dibai iya. Ok. So lapar suah enda lapar berapa hari enda makai, tu utai ke diasai. Rasul Paul. Kitai zaman diatu pelaba ke enda kitai pungkang makai. Sekurang-kurangnya pun dua kali sehari kitai makai. Tang enti kitai membayangkan ngasaika diri dalam keadaan Paul tu. Liat ke endang ati kitai. Aa nyadi tu utai ke harus aa bisi be pemimpin pemimpin ba tiap tiap iku kitai pengeliat ati. Ok kitai ngagai aa ti ketiga ti dikembuan ke empat iku aa sekaban tu tadi. Ok next ketiga.

Balat bendar sinu kitai enda ke nemu sama ada iya ke bajong tu menyadi siku ari sida iya kitai enda dibadah dah ah. Tang ti menyadi uh, iya ke bajong tu siku ari menyadi uh, menyadi ari siku ari sida iya. Enda heranlah. Tang ti iya ke bajong tu Nadai sagut paut reti enta nya nadai nadai nya dah nadai kaitan ari segi pertalian keluarga lah eh ukai menyadi iya ukai tunggal iya ke nih tang ti kitai berunding ke ti tu eh enti iya ke bajong ke orang biasa biasa reti nya tadi ukai menyadi siku-siku sida iya orang biasa lah eh enti ha, kitai meda so ditu kitai meda penyiru penyiru ke dikembuan empat iku kaban tu tadi, sekaban tu tadi. Siru bendar sida ke orang tu. Sinu bendar. So, nya alai sida enggau naka ulih. Mesti mai nitih bajuh tu ngagai Jesus setegal penyiru. Ha, jadi itu kenyang ga kualiti tu ha, patut dikemuan pemimpin-pemimpin kitai, tuai-tuai gereja kitai. Okay, bila kitai ninga berita bisi kaban gereja okay, sakit tauka enda ulih Nya ke ninga bisi penanggul ha so kitai ngembuan ati ti siru. Penyiru mesti bisi dalam ati kitai dikembuan ke kitai tadi ha so penyiru tu tadi ok so penyiru ha dalam uhh budaya uhh budaya. orang ha orang tu tadi ha, orang Israel bukan orang tu ha. Tu maka siti hari budaya hidup sedaya. Cara hidup sedaya. Penyirup tu tadi. Baka kita iban ha. Kita sirup. Ha, lebuh orang datang ke rumah kita. Ha, ditanya kita, dah makan? Kena kitai eh. Terubah iya belanja udah makai, udah ngirup. Free nya tadi eh. Tang ti ba China, ba kedai China udah makai, bebayar. Ha, nya penyiru. Nya reti tadi budaya cara hidup kita Iban. Dikembuan kita turun menurun. So tu mega budaya orang Israel sigi udah di kereja sida iya beribu-ribu taun ati udah. Okey. Lebuh orang datai ke muai datai ke rumah kitai bisi tikai diancau ke kitai tikai baru. Inya ya. Okey. Inya. penyiru kitai nya tadi. Okey. So, tu patut ditembuan kitai. Ya. Okey. Dalam uh, adat Lewi ya. Okay. Adat Lewi. Ha, tu ya, adat Lewi ya. Lap 19 ayat 18. Anang malas tau ke begedi ke pangan nuan Tang rinduka iya baka nuan ti rinduka diri empu. Okay. Aku ngelabang ba nuan. Anak malas tauka begedika pangan nuan, tang rinduka iya baka nuan ti rinduka diri nuan empu. Aku tu Tuhan. So, bekeja meh kitai ngintu orang Bekeni nuan deka diintu ke mesti nuan deka diintu enggau manah. So baka nya mega kitai mesti ngintu orang enggau manah. Laban kitai deka orang ngintu kitai enggau manah. Enggai kitai orang ngintu eh, kitai enggau jai deh. Enggau utai tina manah enggai kitai. So baka nya mega orang nya Enggai seraya ditu kitai enggau enda manah. So kintu pangan kitai pangan kita baka nuan ti deka diintu ke diri empu. Nah tu bereti kitai ya. So penyirup bukai semina pemimpin ha semua kitai kelebih agi kitai ti udah ngaku Jesus nya Tuhan dalam pengidup kitai. So penyirup Patut dikembuan, patut diperatik bukai iya mina dikembuan tang diperatik dikerejaka kitai ya dalam pengidup kitai sehari-hari. Okey. So uh, dia mega dalam buku kudus nanti kita baca dalam Luke kan? Okay, next slide Luke tu contoh ke mana muka dalam Luke 10 kan? Bisi orang siku bebadil bakal ketegal di rumpak ketegal di rumpak oh ketegal di nya rumpak dalam Luke sepuluh. Berapa iku orang mansa iya? Satu, dua enda peduli ke iya. So datai siku orang Samarita baru nulung mantu iya, ngubat iya, mai iya ngagai rumah uh, rumah rumah kira ke rumah sewa hotel ha hotel di dalam konteks dia tu tau digumbai kita hotel lalu ia beri duit ngagai orang ke buku hotel ni tadi pintu nuan beri ya semua tak ke guna ya ha ubat ke, pemakai ke. Ila lebuh ku pulai mansa menua tu baru, aku deka mayar nuan. Aku deka mayar nuan semua ungkus ke udah dikena nuan ngintu orang ke bebadi tu, orang ke pedis tu. Ha. Nah, ia mega tu mega siti cerita Baka ni kitai ngembuan ati ti siru, sinu, siru. Okey. Kitai ngagaika empat a pekara ti empat a siti tim a, siti tim tauka siti pasukan, satu pasukan. Sida empat tu tadi a, enti sida bepecah belah. enggai nyadi. So baka nya mega dalam kunsil gerija, dalam kepimpinan gerija dua belas ka baka iko lima semua ya semua ah enam belas ah enam belas ah enam belas iko nya. Enti kita bebagi dua tim. Bisi tim Cikgu Atun contoh lah bisi tim uh, ginam contoh nya lah nganya dia nya belayar kan tu mesti dikerja kita ku Cikgu Atun nak tu ku tim Cikgu Ginam nganya dia Gerija nyadi bebijak bela. So kitai mesti ngembuan siti tim, one team. Siti pasukan. Sida empat tu tadi ni buah mayuh siku aja enda besetuju ka sida ka nyadi sida mai nya ke atas tadi. Nya timpang nya da. Nya kita nombor empat sudut kita dia empat ah. Ti siku tu enggak dia. Nya kena ya tikai nya dia lalu lagu orang ke bajong tadi lalu dah datai ke atas ke nah makanya ya. Oh ndak datai ke atas, ndak datai ngagai utai ke dituju sila ya tadi. So pengawa sila ya hutang. Gagal ndak nyadi. So, baka nya mega program-program gerija utai ke diransang gerija enda nyadi enti tim nya bepecah belah, enti tim nya enda seati, enti bala kunsil enda ngembuan ati ti siti, tuju ti siti. Visi ti siti semua utai ke dirancang enda nyadi. So, kitai pelajar ari sida empat tu tadi, kitai mesti bekereja dalam siti tim, siti pasukan. Okay. Siti tim, siti pasukan. Jadi, dalam sistem kitai, atau ke prinsip demokrasi, ya, kitai ngena keputusan majoriti. Majoriti peti netarik enam belas iku kitai ngundi ya empat belas setuju dua iku enda setuju. Jadi ya ke dua iku nya mesti nitih pemutus empat belas iku nya. Tau ke enam belas ya sembilan setuju tujuh enda setuju. Tujuh nya tadi mesti nitih pemutus

Mesti nitih majoriti. Iya ke mimit mesti nitih iya ke mayuh. Taja pen bisi bechanggah dia penemu bisi enda sama penemu tadi bisi betengkar mimit ke nih. Tang pengabis penudi iya utai ke di laya laya lah reti tadi iya utai ke di sangkal nya tadi utai ke di pejurai nya tadi. Pengujung iya, kitai mesti nitih pemutus iya ke mayu. Ok, so tu chara kitai bekereja nyadi siti tim. Ok. Uh, kitai meda dalam pengajar empat. Eh? Okay. Pengajar empat. Itu ah, ya. Ayat sembilan hingga ayat sepuluh. Tim. Eh? Dua iku mana lagi hari siku. Laban ti seduai iya begulai, seduai iya bulih agi gawa. Enti sema siku ari seduai iya teterak, siku ga bisi ngangkatka iya. Tang, enti orang nya diauka diri-diri, lalu iya teterak, Nya amat tusah laban orang nadai nulung iya. Nya guna kitai bepasukan tadi, bisi tim tadi. Dua iku tadi. Okey. Nah. Bisi-bisi. Siku teterap. Bisi siku tadi nulung. Ngantak ke iya. Reti nya dek, bisi orang meransang kitai baru, bisi orang nyauk kitai baru. Enti kitai nya siti iku aja, enti kitai nya kumai a, siti iku aja, bebadi, lesi bebadi, nadai orang nemu. Nya aku madah ke ini lian ti aku ke Dringgai ko, bisi angan-angan ke bekebun dah. Enggai aku ke diri ko tu. Lebih agi umur udah umur ke diatu dah. Ha ingat kitai ha. Bukai bukai munyi ti minta lah munyi ti orang lah. Kitai sentiasa besampi minta lindung Tuhan tang kadang kadang utai tau nyadi ya tau nyadi inya. So kitai ti udah bu umur tu anang mindah ke diri. Okay. So aku selalu mai uchup ko mindah okay irit ya. So kita mega bekenya bai anak sigi enggai enggau kita agi ah. Uchu pun ti udah besai la enggai agi. Nah, tu meh maya ya agi uh, agi uh, baru uh, agi baru 12 13 tahun agi kak sudah enggau kita ya. Dah sudah besai yang enggau agi ya. Uh, aku seminggu tu di Kuching eh, baru pulai kemarin tinduk aku uchu tu. Di baru ke tiap tu iya ti endo mimbai aku deh eh nyamai endar spirit tu eh rindu endar eh je kita aki ini kala kita ngasai ke nya umur iya baru baru semilan taun primary tiga tang iya agi tang agi ka a ti dua semak ngebit aku okay

Ok so anang kediri-diri anang bepecah belah eh. So enti kitai nya tadi team work kitai ha bisi team tadi ha, siku kitai teterap tetingkap bisi orang mantu ngangkat kitai ha. Uh, jadi tu mega ha. Budaya idup orang Israel sampai ke maya tu eh timbuk selai. Munyi ku ku tadi kereja sida sebagai siti pasukan siti tim nya alai sida enda bulih di alah ke munsuh sida. Okey. Menua Arab ke kaya-kaya Nyerang iya sida Iran okay sida Jordan Mesir semua nya suba ah menua Arab Arab lah ah kaya enggau duit minyak tang enda sida iya ulih tekalah ke menua Israel. Jadi dalam pun cerita pengarap orang-orang Kristian eh, ti kita macha dalam kerja rasul juga. Kerja rasul. Okay. Jadi, next slide. Nah, kerja rasul. Eh. Ah, nama digagak sudah. Okay. Semua orang ke Arab bergulai dengan pangan diri lalu berkunsi ke pemisi sida Enggau tangan kiri tu terubah iya ke orang ke terubah arap orang Kristian eh. Sida iya bekunsi pemisi sida enggau tangan diri. Sida nyual reta ti kira sida lalu nyadung duit ti ulih sida ari nya ngagai semua bala sida Nitihka guna sida siku-siku. Nyadi harta nya harta kunsi. Nadai istilah mih aku. Nadai istilah mih iya. Tang dikunsi. Dikunsi. Ambi ku chuntoh ha, Apai Yut. Iya nyual rumah iya. Dibagi enggau kitai ditu magang. Harga rumah nya ti nya reti iya tadi ha. Ukai semina iya bembuka dumit.

satu pasukan prinsip one team ha, one team okey uh, udah nya tiap hari sida bergempuru dalam rumah sebian sida makan roti dalam rumah sida sida bergempuru makan lalu berkunsi, uh, berkunsi ke pemakai ngau ati ti gerah mudah serta gagal muji Allah Taala sereta dikerinduka semua orang, lalu tiap hari Tuhan nambahka orang ke diselamatka ngagai bala sida. So ti kitai mandingka uh, nama tu suasana atau ke keadaan tu uh, dibanding kitai lo ke dia tu uh, uh, yang enggak jadi ndak relevan lagi lah. Ndak relevan nama kebuat. Kitai diatu nyo kati ko nyebut nya nyo tama ke nek nyo rangka ke nek ok kelia mimit utai ulih kitai bebagi diatu dikenyadi ke utai ke ulih nya ngambi ke nyadi duit na pia ada to ha kenya nya diatu ketegal duit ha kitai ke angkunka duit. Kelia kitai bulih babi sekali uma nya ampit makai babi. Enda pia aki Julau? Haa. Bulih pelanduk ke mit nya pun ulih kitai bebagi enggai empat lima buah bilik ke ngimbai kitai. Tang diatu ketegal duit tu. Pelanduk siku berapa hari tu? Lima puluh ringgit. Kita ingat nyadi ke lima puluh ringgit. So konteks uh, ya ke dulu manya tu suba ngau ke dia tu dah lain dah, lain dah. Tanti mulia. Pulai nak kita ngagai konsep tu baru. Ngagai prinsip tu baru. Pengidup ti berkunsi. pengidup ti sirupka pangan diri, ti pedulika pangan diri. Mimit utai kunsi, mayuh utai kunsi. Tu prinsip. Okey. Okey, so timbul kan. Okey. Lalu ke penudi ya. Ke penudi ya. sanggup bekorban, sacrifice, dalam jaku orang Kitai, sacrifice, bekorban. Nama jaku kita Iban bisi ka? Bekorban. Sama? Tahu deka nah eh? Bekorban eh? Sida empat tu ti sanggup bekorban. Nama penyadi dia? Ti sida iya tak labuh. Enda ke dah ngenatai ke pemedis segada ripu, tang cedai enda berunding utai nya, tu reti iya sanggup bekorban. Nama penyadi dia ti orang ke empu rumah nya nyaman sedaya? Nyaman eh? Laban ngerusak kira ke ngerusak lah. Enti kitai Iban mali ngerubang atap nya enda pia iya? Apai Yut? Mali iya ngangguk apai iya. Aki Julau? Mali nai ngerumpang rumah. Ha. Mali. tak sudah empat tu tadi sanggup ngambil risikonya tadi. Berarti sanggup berkorban. Bukan sebenarnya hari lapur, tang juga hari di saman. Ha. Kena saman lah. Ngerusak rumah orang, ngerumpang rumah orang. Tang sida ya tak peduli kota itu. So kadang-kadang kitai mesti sanggup bekorban. Taja pen utai ke dikereja kitai nya enda sama peberat iya enggau utai ke dikereja empat iku orang ti tadi. Tang prinsip bekorban mesti bisi ba tiap-tiap iku kitai. Ukai mina pemimpin tadi ha. Ukai mina orang ke megai, ukai mina ba kunsil bala kunsil gerija, tang semua kitai prinsip bekorban tu mesti mega bisi dikebuan lalu diperatik kitai dalam pengidup kitai ya. So bekorban ke pangan diri. Uh, kitai meda dalam cerita Bup Kudus ya. Kitai meda Easter tadi ya. Easter iya sanggup bekorban ngambika orang ke dikesayauka iya selamat, orang iya selamat. Ti mega Ruth. Ruth tu siku balu. Nyadi adat orang bansa nya kelia enti laki iya mati iya bebas. Bebas ninggalka rumah mentua iya lalu ngepunka pengidup ti baru. Tang Ruth iya milih nyaga mentua iya. Sapa nama mentua iya? Nomi ya, Nomi. Iya sanggup bekobat, sanggup nyaga Nomi. Nomi, okey, anak iya. Laki Ruth nya ke udah mati engka nadai anak bukailah pelaba aku lah. So enti iya ninggalka Naomi, nadai orang nyaga Naomi. So iya rela betobat. Nah tu chunto dua iku orang dalam Bup Kudus ke sanggup bekorban. Jadi kadang-kadang. Kitai mesti bekorban nah, bekorban. So tu ngayan ke pengerindu Allah Taala bisi dalam kitai. Okay, bisi dalam kitai. Tu mega siti budaya tauka chara hidup orang bansa Israel maya nya kelia. Kalau ba aku, kitai mega bisi ngembuan ati ti baka tu. ke sanggup bekeruban sanggup ngereja utai taja nya enda pulai ke penguntung ngagai kitai empu. Nyadi bala penyadi lima prinsip kepimpinan ke patut dikebuan bala pemimpin-pemimpin kitai ke pengulang nya baru. Keterubai tadi iya nya pengarap ti idup okey pengarap ti idup enggau penuh pengarap enggau penuh kepechayaan nah kitai ngereja utai kedua pengeliat ati kereja meh utai enggau ati ti liat anang nepi bisi penanggul mimit kitai lalu Nama ku rak menyerah kalah. Nya enda nyadi ya. So mesti ngembuan ati ti lian. Ketiga mesti beri mesti mesti bisi penyiru dalam ati kitai dalam pengidup kitai penyiru ah kasih ke orang okey. Keempat tadi kitai mesti bisi semangat bepasukan. Ngena tim ah anang siku-siku ngereja utai. Kelebih agi dalam kepimpinan gerija lalu iya ke nombor lima tadi kitai sanggup bekorban. Sida empat tu tadi sanggup bekorban nya mai kaban sida ke bajung tu tadi. So ketegal sida ke sanggup bekorban iya ke bajung tu tadi digeraika. Jadi bayangkan ti sida empat tu enda sanggup bekorban. Enda meh KK Bible Tarim lalu enda bejalai ga sampai umur iya habis. Enda bejalai meh iya enda dapat uhh enda digerai ka. Enti sida empat tu tadi enda sanggup bekorban nya alai patut kitai bekorban dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Present nya mesti bisi ba kedah. Okay, jadi aku ngagai ke kami lah ha, sebilik uh, meri uh, nama nya tangih lah uh, congratulations ngagai bala ke udah dipilih uh, nyadi tuai-tuai gerija kitai.